Noswaith dda a chroeso i daith lle chi. Dyma'r cyntaf mewn cyfres o nosweithiau Zoom unedol. Be di Zoom Unedol 'lly? Wel oeddwn i wedi gobeithio cynnal y nosweithiau yma allan yn y gymuned, mewn llefydd cymunedol, yn y neuaddau ac yn y blaen o gwmpas yr ardaloedd hyn, ond wrth gwrs mae cyfyngiadau Covid wedi dod ar yn traws ni felly dyn ni'n gorau ystyn allan atoch chi drwy gyfrwng Zoom ac felly maen nhw'n nosweithiau Zoom Unedol. Wel, yn ystod yr wythnos nesaf yma, uh, mi fydd taith lle chi uh, yn ymweld â chwech o ardaloedd uh, chwarelyddol o Fethesda yn y gogledd i Abergynolwyn yn y de. Byddwn ni'n ymweld yn, yn, yn go iawn ac yn rhithiol. Ac mi fydd yna rhestr gyflawn o'r ymweliadau yma uh, yn ymddangos ar ddiwedd y cyflwyniad yma. Ond Llanberis ydy'n canolbwynt ni ar gyfer y noson Zoom Unedol gynta', a ar daith lle chi 'ma ac yn ymuno â mi heno yn Llanberis, neu yn agos i Llanberis, mae un o'r hoelion wyth y Pentra', sef y cyn-brifathro, canwr, cyfansoddwr ac wrth gwrs, aelod o Hogia'r Wyddfa, Arwel Jones. Croeso, Arwel.
Diolch yn fawr, Ifor.
Wel...
Uh, Mae'r ma, ma, cyfrwng yma'n ddiarth iawn i mi, ond mi'n aeng orau efo ti. Allan ni mond, allan ni mond gofyn hynny, a diolch yn fawr iawn am ymuno ni. Wel, uh, bob diwrnod ar y daith lle chi, mi fydda i'n cerdded o un ardal chwaraelyddol i'r nesaf. gan bostio uh, sylwada a lluniau wrth fynd o le i le, ac os ydych chi eisiau dilyn y daith yn ystod y, uh, y dyddiau nesaf yma, allwch chi ddilyn y link fydd yn ymddangos ar wylod y tudalen rwan. Yna, bob nos, mi fyddai'n cael cwmni rhai o feirdd a chantorion yr ardaloedd hyn, sydd i gyd wedi derbyn gwahoddiad gen i i lunio cerdd uh, neu gan newydd am i broydd a am uh, dreftadaeth chwarelyddol. Cynta, y cynta un i dderbyn y gwahoddiad yma ydy uh, Arwel Jones, a mi gawn ni glywed mwy gyn Arwel yn y man. Ond cyn hynny, gair am pam dyn ni'n neud hyn. Mae taith lle chi yn rhan o brosiect ehangach i ddathlu'r dreftadaeth ddiwydiannol a diwylliannol sydd o'n cwmpas ni oherwydd bodolaeth y chwareli. Mae nifer o gyrff cyhoeddus a chwmnïau lleol wedi dod ynghyd dan arweiniad Cyngor Gwynedd er mwyn cyflwyno cais i UNESCO i geisio sicrhau statws Treftadaeth y Byd i ardaloedd chwarelyddol Gwynedd. Mae yna dros 1,000 o safleoedd o gwmpas y byd sydd yn mwynhau y statws yma yn barod 'lly. Mae rhai ohonyn nhw'n adeiladau enwog fel y Taj Mahal, mae rhai ohonyn nhw yn adfeilion fel yr Acropolis yn Athen. Mae rhai ohonyn nhw yn ardaloedd o harddwch naturiol neu o bwys ecolegol fel y Great Barrier Reef yn Awstralia. Mae yna dri safle treftadaeth gynnon ni yma yng Nghymru yn barod. Un ohonyn nhw ydy'r um, ffwrneisi a Big Pit yn Mlaen Afon, un arall ydy Camlas a Thraphont Pont Cysylltau, a'r trydydd ydy Cestyll a Threfi Ceirog Edward, y rheini sydd yng Nghanarfon, Conwy, uh, Biwmares a Harlech. Dwi'n gwybod Mae yna bedwar ohonyn nhw, ond maen nhw'n cyfri fel un safle treftadaeth. Wel, beth am y broydd chwarelyddol? Ydyn nhw'n heiddi? Uh, ydyn nhw'n heiddi y statws yma? Wel, dwi'n gobeithio eu bod nhw. Ac yn wir, ar fy nhaith heddiw uh, o Felin Heli i Lamberis, uh, mi ges i gyfle i weld be oedd gynnyn nhw i gynnig, gan gychwyn o'r uh, hen borthladd lechi yn Felin Heli, lle oedd y cynnyrch chwarel Dinorwig yn cael ei allforio, nes i ddilyn yr hen lein chwarel i fyny trwy Bethel a Brynrefail, a mynd fel salmon yn erbyn y lli, fel petai. A, ac yna, dringo trwy Fach Wen, heibio hen dŷ fy nain, i fyny i Ddinorwig, ac o fanna wedyn mynd trwy ganol chwarel Dinorwig, Nes disgyn lawr heibio'r barics lle roedd dynion o Sir Fôn a Waun Fawr yn byw yn ystod yr wsnos tra'n gweithio yn y chwarel, a diwedd yn nhaith i heddiw oedd yng Ngilfach Ddu, safle hen weithdy'r chwarel, a safle presennol, wrth gwrs, Amgueddfa Lechi Genedlaethol. Wel, mae'r hen Chwarel Dinorwig yn rhan bwysig o'r cais i UNESCO, felly gadewch i ni glywed ychydig mwy am hanes y chwarel gin yr hanesydd Dafydd Gwyn. Os, os da chi'n gyrru neu cerdded ar hyd y lôn rhwng Llanberis a Pen-y-Pass, fe welwch chi Chwarel Dinorwig dros y llyn. Tirlun trawiadol iawn, tirlun o be' 'dan ni'n galw yn y Gymraeg Bonkia, sef system o risiau sydd wedi cael eu cerfio i fewn i ulethra Mynydd Ddulidyr, tymennydd mawr o wastraff ar ei ochrau, a system o inclêns, reilffordd, oedd yn gadael i'r wagenni bach mynd oddi ar y bonciau i lawr i waelod y chwarel. Tirwedd trawiadol ond mae'n sefyll o fewn tirwedd chwarelyddol ehangach sy'n cynnwys y systemau cludiant, sy'n cynnwys y llefydd lle oedd y chwarelwyr yn byw ac hefyd sy'n cynnwys yym Craig yr Undeb. Yn fanno oedd y chwarelwyr yn yn arfer ymgynnull, oedd yn perthyn nid i stad y Faenol ond i stad Newborough. Stad Newborough, Arglwydd Newborough o Gynllyfon, oedd o yn Rhyddfrydwr mawr nad oedd yn cyd-fynd efo'r Tories fath ag Asherton Smith yn y Faenol ac oedd yn mwy na hapus i'r chwaraewyr cyfarfod yn fanno, canu mynna, deud be oedden nhw'n eisiau gweld yn y chwarel ac yn fanno sefydlwyd yr Undeb yn 1874. Yym, mae rhaid cofio, y dylanwad stad y ddynol yn bwysig iawn, ond yym sefydlwyd y pentrefi, y chwarelwyr, ar diroedd annibynnol. Yy o'dd Deiniolen a Chwlt-y-bont yn perthyn i dirfeddianwyr eryll. cymdeithasau annibynnol, codwyd capel Ebeneser reit ar y ffin rhwng Stad y Faenol, lle oedd y ffordd lechi yn mynd trwy lle mae'r pentra rŵan, modd o ddeud, 'da ni'n byw yma, ni bia lle yma, nid chi, Mister Ashton-Smith. So, mae'n ardal hanesyddol iawn, er bod y chwarel wedi cau, a tystiolaeth o chwarelu, gwaith y chwarelwyr, y gwaith hefyd y peirianwydd oedd yn cadel y lle yn mynd, y meddygion, y pobl oedd yn gweithio yn sbytai y chwarel, bob dim yna. Mae'r Amgueddfa, ac Ylfa Chdi, wrth gwrs, ymhlith un o'r adeiladau mwyaf trawiadol yn y diwydiant, a wedi cael ei ffurfio ar sail ffort neu ffatri hen ffasiwn Lloegr. Yy, mae 'na lawer o fragdai, er enghraifft, sy'n sy'n dilyn yr un patrwm. Mae'n ddangos yr arian oedd ar ga'l i greu y ffasiwn lle, a'r syniad tu ôl i'r ffordd petreal oedd wrth gwrs i i reoli ac i dominyddu'r gweithlu, yym deud wrth y pobl oedd yn gweithio yn yn y Gul Fach Ddu, chi'n cyrraedd ar yr amser iawn, dyna be oedd y cloc yn deud, chi'n gadael ar yr amser iawn, a 'da chi'n neud be dwi, Ashington Smith, neu rheolwr chwarel, yn gofyn i chi neud. y chwarelwyr yn pobl mwy annibynnol, um, oedden nhw'n sbio lawr ar y pobl oedd yn gweithio yn y gilw fach ddu, galw nhw yn rindis, y chwarelwyr yn nes dyn nhw oedd y wir arwyr y diwydiant, gweithio ar y ponciau, um, nid yng nghysur y gilfach ddu yn y gwygodion. Yym dydyn ni ddim yn gwybod pa bryd yn union y gorwyd chwarawl Dinorwig. Yym mwy na thebyg rhyw dro ar ôl brwydr y Boyne yn yr ail ganrif ar bymtheg ond o'dd hi'n mynd ymlaen o'dd hi'n para am ganrifoedd tan y diwrnod yn 1969 pan caewyd y chwarawl i lawr yn sydyn sydyn.
Wel, diolch yn fawr, Dafydd Gwyn. Da ni'n troi rŵan yn ôl at Arwel Jones. Braf cael eich cwmni chi heno 'ma. A mi gasoch chi eich magu, wrth gwrs, cyn, yn y blynyddoedd cyn 1969. Felly, da chi'n cofio'r uh, da chi'n cofio'r chwaral ar waith, wrth gwrs. A sut le oedd Llanberis yn y dyddiau hynny? Ia, wel, cyw o'r 40au a'r 50au dwi, um, hyd nes yr es i i'r coleg yn y cychwyn y chwe degau felly, ond fe dreulies i'n nyddiau cynnar mewn dau le, sef uh, Stryd Newton yn Llanberis ac yna symud i'r Stryd Fawr yn Llanberis, ynde. Sut le oedd o? Wel, mi gafodd o'i ddisgrifio gan gyn wneidog uh, yn Llanberis fel gwerin dlawd oedd yn byw'n gyfoethog ac roedd o'n llygad i le. Bryn Williams, y parchedig Bryn Williams, Bryn Patagonia neu y Cynarchdderwydd oedd y y y gwron hwnnw ddisgrifiodd y lle fel 'a ac ro'dd o yn llygad 'i le yn deud hynny ynde oherwydd os o'dd 'i'n ardal dlawd ro'dd 'i hefyd yn ddiwylliedig gyfoethog ac yn y diwylliant yna y ces i fy magu 'lly. yym yn yn y capal yy yn yn Stryd Newton yym yn rhan o gymdeithas lenyddol Banda Hope i gychwyn ll- cymdeithas lenyddol wedyn 'lly ond o' 'na gymaint o betha'n dy mlaen yna yn yn Llanberis roedd 'i yn ardal gyfoethog cora cora plant, cora mawr yna 'lly. Cora oedd yn oh, yn perfformio bob blwyddyn y darna mawr gan y cerddorion mawr, Mesoea, Stabed Mater, y Cread ac yn y blaen, a ni'r cywion yn gwrando ar y math yma o beth. Arweinydd y cor mawr gyda llaw, chorelwr, y diwedd ar Aled Owen. Y cyfeilydd, Huxley Thomas, chwarelwr. Rhaid weld dylanwad y chwaral hyd yn oed yn y cora de. Ac fe gawson ni rhai bethau eraill wrth gwrs oedd yn mynd am ryd i, oedd pel droed ac yn y blaen uh, yn, yn Llanberis. Ond dyna'r math o gymdeithas. Cwmni drama wedyn. cwmni John Owen, y parchedig John Owen, Rhythun erbyn rwan de, uh, cwmni o. Dyna lle gafodd well, i a'r hogia Myrddin ac Elwyn y cychwyn delfrydol yna o fod ar lwyfan. O chi'n sôn, mae uh, chwarelwr oedd arweinydd y cor uh, ac yn y blaen. Roedd dipyn o'ch cymdogion chi yn, yn Stryd Newton, mae'n debyg yn gweithio'n chwarael, os dwi wedi dall yn iawn. Oedd, oeddan, oeddan. Um, chi, y sŵn o'n i'n ei gael bob bora, os o'n i ar ddeffro, lle, de, oedd ar ffenast y gorau, oedd sŵn drysa, tua 7-8 o'r gloch y bora, uh, yn, yn clepian ar ryw hwyl fawr, welai di heno, neu welwn i chi heno, lle dyna ni'n gael, ac yna sŵn wedyn ysgidiau hoelion mawr yna, yn mynd i lawr stryd Newton, am y stryd fawr, i, i gael ei hebrwng i'r chwarel ryw gwta be, filltir a hanner, ddwy, i'r chwarel wedyn, oedd gynnon nhw waith cerdded wrth gwrs. Ond dyna'r sŵn o'n i'n ei glywed. Ac yna yn ystod y dydd, sŵn y, y corn, y cyrn yn y chwarel lle, uh, a'r ffrwydrada ynde, lle oedden nhw'n tanio yn y chwarel. Wrth gwrs, wnaethon ni arfer efo'r syna yma yn dod, yn dod o'n poeni dim arna ni yn y pen draw. Ond gyda'r nos, yna roedd yna sŵn gwahanol, de. Nid sŵn, mae hwn, ia, sŵn y coelion mawr, ond roedd yna arol, ar, roedd yna ar, arogla hyfryd yn dod i fyny, o, o, a rhain yn dod o'r tai. Be oedd nhw? Wel, y merched, wrth gwrs, y gwragedd wedi bod yn paratoi y swper chwarael, de. A pan o'n i'n byw yn y stryd fawr wedyn ar ôl symud o Newton, be o'n i'n gael oedd y bysys. Y bysys chwarel yn dwad bron a doeddan nhw ddim yn stopio, dim ond arafu i'r hogia gael neidio allan ac yn syth i siop bapur newydd fel arfer i gael newyddion y dydd. Be? Y Cymro a'r helaw, e'r helaw Gymraeg fyddai papur ar nhw. Amser di newid, dydi? Ynde.
Oedd, oedd, oedd, um, doedd eich tad chi mae'n debyg ddim yn gweithio yn, yn y chwarel, ond beth, beth am eich cyfoedion yn yr ysgol? Faint, o, faint ohonyn nhw oedd efo tad yn gweithio yn y chwarel? Yn wir, faint ohonyn nhw ath ymlaen, ymlaen i weithio yn y chwarel i hunin? Ia, yeah, yna sawl un o'n nhw'n yn y dosbarth o'n i'n teimlo braidd allan ohoni hi, ond wnaethon nhw rioed ddeud hyn, na neb rioed ddeud hynna wrtha i, ond fi oedd yn teimlo rhyw di dad ddim yn, ddim yn gweithio yn yr un lle a, a, a nghyfoedion felly ynde, yn y, yn y, pan o'n i'n y, y ysgol fach. Ond wedyn ddes i ddall felly na dyn bysus oedd yn had, dyn bysus oedd o i gwmni hun i gychwyn ac yna um, gweithio i'r Crossville fel o'n cael ei alw bryd hynny a'r rhain oedd yn, yn hebrwng y, y chwarelwyr o'r chwarel i'r chwarel ac o'r o'r chwarae gyda'r nos felly. Na, o'n i wahanol. Ond mi, mi ges i nwy'n i fyny de, i fod isio bod yn chwarelwr. Mae hwnna'n od, dydy. Isio bod yn chwarelwr. Ac y mam a'n had yn trio myrswadio fi i gychwyn lle ti, sac i ti, mi eisiau mynd i'r lle yna. Na, o'n i eisiau bod yn chwarelwr. Pam, meddach chi? Wel, oherwydd bod yng Nghyfro oedion i chwarelwyr, bod yn ffrindiau fi yn chwarelwyr, ac o'n eisiau bod, chi, i mi de, oedd yn mynd allan hefo'r ffrindiau yma gyda'r nos, i'r pictws yn Llanberis ella, yn le pwysig iawn iawn yn y pentra, um, ac yna cael chips, wel, dim ond chips o'n i wedi fforddio, oedd y lleill wedi fforddio chips a sgodyn A Piers Lwtsh dylan a do'n i ddim. Dyna yn y bôn de sy'n tu ôl i'r cyfan. Ond o'n i eisiau mynd hefo'n hogia, hefo'n ffrindia i'r chwaral a ches i ddim. A dwi'n ddiolchgar heddiw na ches i ddim a mi ddudaeth â chi pam. Oherwydd gyn i fodryb a chymeriad cry iawn iawn ganddi hi. Anni oedd hi, Anni Minffordd. ffordd oedd i'r teulu gyd, a hi oedd y ddolen gyswllt yn yn teulu ni. A dwi'n cofio hi er fod mam a'n nhad bron iawn a rhaid i mewn i mi gam di chwarae. Dwi'n cofio uh, na nan o'n i'n ei galw i chi anni yn yn yn yn hebrwng i ac yn deithau gafal yn mraich chi. Ar weld sydd yma, dwi eisiau gael gair efo chdi. Ti wedi bod yn swnio na swnio am bod chdi eisiau mynd i chwarae, ond gwranda meddai. A na i byth anghofio hyn. Y fi oedd wrth erchwyn gwely anga dy daid pan oedd o'n ymladd am i anadl ar ôl bod yn gweithio yn chwarel du Norwig. Felly, paid a mynd i'r chwarel. A mi fydd hynna ddigon. A mi es i i'r coleg.
Wel ie. Ac wrth gwrs, yn 1969, mi ddath y chwarel hitha i ben. Da chi'n cofio, da chi'n cofio y, y cyhoeddiad, lly?
Yndw, yndw. Wyddoch chi fod yn nhad, fel dyn bysus, wedi darogan hyn tua be, chwe mlynedd ynghynt, oherwydd y nifer o chwarelwyr oedd yn defnyddio'r bysus. Roedd mm. ddim mynd ar beics na ceir oedden nhw, ond yna lai o weithwyr yn chwarael dyn Norwig. A dwi'n cofio fo'n dweud, bydd y chwarael yma ddim yma'n hir. Dwi'n cofio hefyd ewyrth i mi Harri, Harri do, llaw, Harri Tych Cac Geunant Llanrug yn yn cael ei symud o'r chwarel, a creigiwr oedd o yn hongian ar yr Haf ac yn yy yy yy yn yn fan honno, cael ei symud o 'na i hefo nifer o chwarelwyr eryll i agor chwarel arall, sef chwarel Marchlyn, wrth ochr y y chwarel fawr 'lly. Ond dim ond baw gafon nhw yn fanno a do' 'na ddim rhyw math o o lechian dda ar ga'l yna. Ond yr hyn dwi'n gofio fwya ydi bod nhw'n rhoi llechi ar doea tai Llanberis a'r rheini wedi ca'l 'u hebrwng o Sbaen. Hmm. Roedd chwa llechan chwarael du Norwig yn llawer hyd ddrud i roi ar do tu yn Llanberis. Wel, roedd ysgrifen ar y wal, doedd, hmm. ag ar y to.
Oedd yn anffodus, ie, yeah. a fel dyn ni wedi nodi yn 1969, caewyd y chwarael, ond yn 1972 llwyddwyd i ail agor gweithdy'r chwarel, hen weithdy'r chwarel yn gil eich du, uh, fel amgueddfa, am, amgueddfa hmm. lechi Cymru. A mm. mae hwnnw wedi hen sefydlu yn, yn, yn Llanberis bellach. Be, be oedd yr ymateb yn, yn, y, yn y bintra i'r dyfodiad, i'r ffaith bod yna amgueddfa wedi dod yn lle? Uh, o, Meral?
cadarnhaol iawn ynde. Ond mae'r ma diolch uh, yn mynd i un person sef tad Elwyn Ogger Wydda, Huw Richard Jones. Oedd fo prif beiriannydd y chwaral cyn iddi hi gau felly. Huw Rich fydda pawb yn ei alw fo, ac fel fydda Uncle Huw yn dweud bob amser de, ia, Huw Rich maen nhw'n yngalw fi, ond wedi magu'n dlawd. Ac wir i chi de, dyma'r dyn de wrthododd i'r chwaral gau, oherwydd be nath oedd chi oedd yn, yng ngofal i ar ben ei hun, yn ei gwir, yng ngofal Gilmarch Ddu. A cadw'r hen greiriau, cadw'r hen offer yma, cadw'r hen bob dim oedd yn ymwneud â'r chwarel, cadw nhw o'r neilltu. Ac wrth gwrs wedyn, wrth gwrs, fe benderfynodd yr amgueddfa a gymryd y lle drosodd do. Ac uh, mae'r ma diolch yn arbennig uh, um, yn mynd i'r diweddar Hugh Richard Jones. achos mae'n siŵr yn ôl, yn ôl y drefn arferol fysa llawer o'r pethau yma wedi mynd, bysa bobl wedi bod yn llygadu nhw fel, fel scrap, sy'n wedi bod efo rhyw werth fel yna, ynddo, a wedi cael ei sbydu o yna, ond wrth gwrs, wrth gwrs. trwy cadw nhw yna, maen nhw'n greiddiau gymaint yn hynny'n fwy gwerthfawr yn dydyn. Ond roedd yr adeiladau yn Gilfachdy yn llawn o'r hen greiriau yma, de. Yeah. Ac mae hi'n amgueddfa erbyn hyn, de, werth i'w gweld ydy. Ydy. Mae'n un o'r amgueddfeydd mwyaf diddorol yng Nghymru gyfan. Wel, mae'n anodd credu bod yr amgueddfa erbyn hyn wedi bod hefo ni bron i hanner can mlynedd fydden nhw'n dathlu uh, i mm. pen blwydd, dathlu pen blwydd uh, hanner, hanner cant flwyddyn nesaf. Ac mae'n bleser rwan croesawu ato ni uh, Cadi Iolen, curadur yr amgueddfa, i sôn rhywfaint am ei gweledigaeth nhw ar gyfer y blynyddoedd nesaf. Ond mae'r amgueddfa efo rôl bwysig iawn yma yn, yn ardal Llanberis. Um, un o'r pethau pwysig i nodi, mae'n debyg, ydy bod ni'n un o prif gyflogwyr yr ardal. Mi yna dros 30 o staff yn gweithio yma ac hefyd bod hein yn swyddi da yym safonol yn cynnig sgiliau i'r gweithwyr, yym edrych arna fi fy hun yn bersonol, swydd curadur, dydy'r swydd yma ddim yn dod fyny'n aml yym yn yr ardal yma, wedyn mae rwy'n yn ffodus iawn bod ni'n gallu cael swyddi da yn lleol a hefyd drwy hynny wrth gwrs cefnogi yr economi'n ehangach. A mae hanes sefydlu'r Amgueddfa yn ddiddorol iawn a deud y gwir. Ym mis Awst 1969 mi gaeodd Chwarel Di Norwig bron iawn dros nos a collodd dros 300 o ddynion eu gwaith yn syth. a mi drefnwyd um, tair ocsiwn enfawr i werthu holl aseda y cwmni Chwarel Di Norwig gan ei bod nhw di mynd yn feth dalwyr. Ond mi oedd yna deimlad ar y pryd bod yna rhywbeth arbennig iawn ynglyn â'r gweithdai yma yn y Gilfa Chdi a bod eisiau achub nhw a'i diogelu nhw i'r dyfodol. A be ddigwyddodd oedd gweledigaeth un dyn um, oedd hyn mewn gwirionedd, sef Mr Hugh Richard Jones, a fo oedd prif beiriannydd ola' Chwarel Dŷ Norwig, ac mi oedd gweld y dynion sgrap yn dod fewn i'r gilfach ddu yn torri galon o, a deud y gwir, a be nath o, mi nath o ymgyrchu'n ddi-baid er mwyn trio achub ym y gweithdai arbennig yma, ac ym mis Mai 1972 mi agorodd yr amgueddfa lechi ym i drysa am y tro cynta', a 'swn i'n deud bod o'n arloesol ar y pryd, oedd o'n un o'r cyntaf o amgueddfeydd diwydiannol ym Mhrydain i gyd, dim dim ond yng Nghymru ond drw Brydain, y flwyddyn cynt oedd Iron Bridge wedi cael ei sefydlu, wedyn oedden ni ar flaen y gad yma yn Llanberis yn yr Amgueddfa Lechi. Ym mi ydan ni wrth gwrs yn rhan o deulu Amgueddfa Cymru, sef saith o Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru, a dwi'n meddwl mae hynny'n arbennig o bwysig, nid yn unig ydan ni'n unig safle ym fyny ngogledd Cymru, ond hefyd mae o'n yn dangos i ni bod y diwydiant llechi yn ddiwydiant cenedlaethol o bwys, dim diwydiant lleol oedd hwn, ond diwydiant gafodd effaith ar Gymru gyfan ac ar y byd hefyd wrth gwrs, a mae'r ffaith bod ni'n rhan o deulu Amgueddfa Cymru yn dangos hynny'n berffaith, yym, dwi'n credu. Mi ydan ni ar gychwyn gyfnod cyffroes iawn yn hanes yr Amgueddfa Lechi, mi fyddan ni yn dechrau ar gyfnod o ymgynghori gyda'r gymuned ynglŷn â Be sa ni licio yr amgueddfa fod yn y dyfodol? Mi ydan ni'n croesi bysaidd y cawn ni yym fuddsoddiad eitha sylweddol yn y dyfodol gobeithio a hynny wedyn yn ei dwrn yn galluogi ni i ailddatblygu ac ailddehongli ac fel o'n i'n deud y gymuned fydd yym yn greiddiol i hynny. Mi ydan ni'n gobeithio bod ni'n amgueddfa yym ma' pobl yn gallu teimlo perchnogaeth ohoni. Mae gan llawer o bobl yym gysylltiad uniongyrchol efo Chwarel Dinorwig a drwy hynny efo safle ym Gil Fach Ddu a'r Amgueddfa Lechi. Wedyn ych barn chi allan yn y gymuned fydd yn bwysig ynglŷn â be' 'dach chi isio'r Amgueddfa Lechi fod ar gyfer y dyfodol.
Wel diolch yn fawr iawn Cadi. Mae Arwel Jones wrth gwrs dal yn cadw cwmni i ni. Uh, Arwel, os gawn ni droi'r stori at Hoger Wyddfa rwan. Faint o ddylanwad y chwarel oedd arnoch chi fel grŵp? Da ni wedi dall yn barod wrth gwrs mae um, oedd tad Elwyn mewn ffordd nath achub adeiladau Gilfach, Gilfach Ddu, a mi fuodd Elwyn ei hunan, wrth gwrs, yn gweithio yn y chwarel. Ond beth am y gweddill ohonoch chi? Na, um, na fi o fy myrddin ddim, na fi na, na fifs, na, do, do, do, mi fi o fifs, o, rhaid i mi ddweud celwydd, do, mi fi o fifian wrth gwrs, mi ath oer Gilfach Ddu i gyfri'r llechi, do, do, mi a fi o fona hefyd lle, dros gyfnod byr. O, na Richard chwaith 'lly. Richard Morris, um, bydd fo ddim yn y chwarael, yn cyfeilydd ni 'lly ynde. Do, ond... fel ydych chi, ia, sori.
Ond, mynd i ddeud o'n i, ond, ond mi fydd y, y chwarael o li yn destyn ambell i, ambell i gan gyda chi, do? Do, dwi'n trio, dwi'n trio cofio rwan. Dwi'n meddwl bod yna bedair can sydd yn ymwneud â'r chwaral ganddo ni, lle, sydd yn dangos bod o le pwysig iawn iawn i ni, de. Swn i'n meddwl bod ni yn medru cyfansoddi caneuon pedair can am unrhyw le arall, de. Um, felly, swn i'n dweud bod yna ddwy o hynny nhw yn uniongyrchol yn sôn am y chwaral, a dwy arall yn an uniongyrchol yn sôn am y chwaral. Y ddwy ân uniongyrchol oedd Hen Bentra Bach Llanber a Gwanwyn, Tŷ Rowland Hughes. Roedd yna reswm dros hyn. Os oeddan ni fel hogiau'r Wyddfa yn mynd o amgylch y wlad yma, chi yn, yn, yn canmol ac yn, yn ceisio disgrifio i, i, i wel, gynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad yma, o'r de i'r gogledd, dros brawd offa, sut le oedd yn pentra ni. Tan ni'n just yn canu a dweud, o, mae'r nefoedd boes o dan y ser yn hen bentra bach Llanber. Fysa hynna ddim yn hollol wir yn y fydda. Oherwydd mewn gwirionedd, roedd yna dalp o uffern yn yn pentra ni hefyd. Ac roedd yr uffern yna draws y llyn. uh, fel hafn llwyd las, felly, uh, ynde, uwch yn penna ni. Ac wedi cipio ymaith sawl person, sawl chwarelwr, a hynny'n gyn amserol iawn iawn. Ac yn Gwanwyn, wrth gwrs, mae Roland Hughes wedi mi wella pan ddaw'r Gwanwyn ydy, ydy i, i, i destun o lle, ynde? Mm. A canau mi dad mae o'na. ac yn colli ei dad hefyd ynde? A'i dad o wedi diodda'n enbyd, wedi colli coes yn y chwarel, colli un goes yn y chwarel lly, um, ac wedi diodda'n enbyd i'r diwadd un. Uh, do, mi oedden ni'n teimlo, a wedi'ch chi be, beth sy'n nod ydy, de, bod, bod ni'n cael rhyw um, fodlonrwydd yn bod ni'n canu'r ddwy gan yna, mm. yn nes at ei gilydd, y nefoedd a'r uffern arna ei llaw. Ac wedyn, da ni'n hapus wedyn bod um, y cynulleidfa ni'n gwybod lle da ni'n byw. Yna, dwy gan arall yn union gyrchol am y chwarael oedd un gan y diweddar anwyl a ffrind personol i mi, Eiri Gwyn, Siop y Pentang gynt, a diweddar erbyn hyn. Lly. yn hmm. anffodus. Um, mi sgwennodd o eiria am hen ŵr ar y bont y bala, hen chwarelwr ar bont y bala, yn cofio'r amser, yr amseroedd o di dreulio yn y chwarael. Ac efalla, chi ddarllen rhwng y llinellau yna, bod yna fwy iddi i'r gerdd yma. Mae hwn oedd y chwarelwr ola fedra sôn am y chwarael. ynde? Mm. Ac wrth gwrs y llall ydy cerdd Rol Williams i yn benodol i chwarael dyn Norwig. Um, lle mae o yn sôn am y chi gwahanol boncia, gwahanol waith. Fel tai o wedi cymryd y testyn o lyfr Emyr Jones, y canrif y chwarelwr lle, bod yna sawl dywediad yn y gerdd yna. ynde yy gan gan rôl a Richard wrth gwrs yn rhoi i gefndir yym y fi gyfans oedd yn alaw ond roedd Richard bob amser yn gofyn be di'r stori tu ôl i'r gan ac yna o'n i'n rhaid ar ôl mi chi gyflwyno'r gan iddo yn syml syml Na, na, mae yna rymuster yno. Ac wrth gwrs, oedd Richard wedyn yn rhoi ei gefndir i'r gan. A da chi'n cael yn y cyflwyniad, wrth gwrs, y grymuster yna, ynde. Ac ar ei diwedd i hefyd, oherwydd mae yna sôn am obaith hefyd yn, yn, yn y gerdd yna, yn does? Felly, um, mewn anobaith, Felly mae yna... Ond paid i... Ia, dwi'n trio cofio'r geiriau dwi, ond dwi'n ei canu nhw'n y meddwl wan. Ond paid i galoni, pwy ŵyr yr un bryd, nad oes mewn anwybod rhyw obaith o hyd. Ia, ia, gwych iawn, gwych iawn. Wel, oedd sôn uh, am, sôn am, y, am y trac yna, mi fydd na rhyw bwt bach uh, ohoni lly, yn rhan o'r trac dyn ni wedi bod yn gweithio uh, arno fo hefo'n gilydd, a fydd yn cael ei bremier byd mewn chydig funudau. Uh, yn bwriad gwreiddiol ni, wrth gwrs, uh, arwelodd i um, osod geiriau un o nofelau uh, ti Roland Hughes uh, i gerddoriaeth, yn de, cyn, cyn mm. i ni droi at waith yeah. un, un, uh, un o feibion eraill y fro, sef uh, Emyr Jones, um, awdur, uh, yn o'r gynnau yn hyn, uh, canrif a chwarelwr, yeah. a bargen dyn orwig. Wel, oeddech chi'n nabod Emyr yn, yn reit ddan, mae'n debyg yn dydach. Oedd oedd Emyr a fi yn, yn ffrind, Ia oherwydd bo' ni o'r un anian wrth gwrs ynde? Yn addysgwyr i ddechra felly ond yym hefyd yn ffrindia oherwydd bo' ni ar yr un diddordeba a mi ddesh i nabod o'n dda iawn yy ar ôl iddo fo sgwennu canrif y chwarelwr sef y Beibl y bryd hynny ynde? Yym a- ar y chwarel yym a mi ddesh i nabod o'n dda iawn a mi fyddan ni'n ca'l ambell i banad draw yn yng Nghaernarfon dyn gwybodus iawn, yn enwedig am, am y chwarael a'i phethau, mm. dyn byrlymus, chi, dyn oedd yn, oedd o fel, dwi'n i'n, do'n mynd llonydd emyr de, ac oedd gynnor i'w syniadau, gwranda'r hyn neu gwranda, mae gen i beth o peth, beth o... A mi, mi, yn clwb Eryri, sef clwb llenyddol Llanberis, dwi'n cofio fo'n deithau, yr arian byw oedd un yma, dwi'n cofio fo'n deithau, gwranda'r wel, Mae, mae gen i ffansi gwneud llyfr arall, jokes, ar be? Ar chwarael. O, da chi wedi gwneud un ymwyr, ti wedi gwneud un ymwyr. do, do, do, do, na, mae gen i syniad yna. Dwi eisiau ychwanegu ato fo. Ac wrth gwrs, dwi'n meddwl na chwe tri oedd canrif y chwarelwr. Yn un a wyth dim, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn, ydoedd y, y llall allan, ynde? Yeah. A dwi'n cofio fo yn cael panad efo fi'n Gynarfon, a papur yn o'n i awr, gwrando amdano fo, dyma, dyma, mae gen i bedwar testyn teitl i'r llyfr, be dyn nhw? A dwi'n mwyn cofio tri arall, ond dwi'n cofio bargen dyn Norwig. Pa dyn nhw ti, a hwnnw nes i dderbyn, a mewn gwirionedd, de, ia, a dwi'n anhoffi hwnna fyd, meddai fyr, de, a hwnna fi o fo. A dwi mor falch y bod ni wedi cael y sgwrs yna, de. Wel, wrth gwrs,
oedd o'n feibl yn doedd yn y ffaith, chi, fysa fod ddim wedi mynd i cael ei sgwennu gan neb heblaw y math yna o lyfr, yn efo terma chwarael, efo enw ar boncia, efo enw ar rai o'r pers, per, chi, y personoliaethau mawr yma. heb i fod o'i hun wedi gweithio yn y chwarel yna i hun 'lly. A dyna lle mae ganddo chi awdur llyfr, ynde, ffeithiol iawn iawn, yn, yn, yn gallu sôn am, am y chwarel, am ei fod o wedi gweithio na'i hun am gyfnod. A dyna ni eisiau bod. Eisiau bod yn Emyr Jones o'n i mewn gwirionedd yn, yn y cychwyn, ynde, i fod yn y chwarel, uh, cael y profiad o weithio yn y chwarel, hefo'n ffrindiau, ond wedyn, falla, yn penderfynu fel wnaeth Emyr, ac fel gwnaeth sawl chwarelwr arall, symud i faes arall, ac i faes i coleg aeth Emyr ac yn brifathro yn y pen draw fel fina.
Wel, mi nath uh, gymwynas fawr yn ei, yn ei lyfrau yn sicr. Maen nhw'n, fel ydych chi wedi dweud, maen nhw'n ma nhw rhoi, ma rhoi hanes y chwarael, uh, maen nhw'n sôn am ddiwylliant y chwarael. Yeah. Yn wir, mae o'n mae e wedi cofnodi nifer o, o eiriau o'r chwarel. Mae yna, ma yna ran o ganrif y chwarelwr sydd fatha rhyw geiriadur bach yn dydi, a mae, mae hein yn anffodus yn, yn eiriau ac yn ymadroddion sydd yn wedi cilio o, o iaith yr ardal, mae'n siŵr, at ei gilydd. Yndi, mae yna, ma, oh, Marco, chi sy'n mynd i fod yma drwy'r drwy dydd a drwy nos ynde, yn mynd ar ôl y, y, y terma yma oedd ganddo fo de. Ond chi, na, nawn ni, fydd na sôn, bydd mi fydd na sôn am rhain, mi fydd na sôn amdanyn nhw, oherwydd bod nhw'n llyfr Emyr Jones. Ond heblaw bod nhw'n llyfr Emyr Jones, fydd na ddim cabal mochal ffiar na fydd. Ydych chi, rhywbeth yn y gorffennol oedd o. Ynde, canlyn wagan, ydych chi'n arall, uh, cau tîn y wagan, ynde, chau hi fyny, ynde. cyfri mawr, yna bydd cyfri mawr eto, yn, no. yn chwarae dyn Norwig, pint y gynffon. Chi, dyma, a'r disgrifiadau yma hefyd o'r llechi de, y counties, a dau pen wyth, na ci, dau dew wyth, yeah. amlychan 28 ac os oedd hi ddim cystal llechan 34. Yeah. A dyma chi'n cael rhai o'r offer oedd wedi bod yn sôn amdanyn nhw de. Cyn brasollt. Wel, mae'r ma hen chwarelwyr sydd yn gwrando yn mynd i gofyn, chi'n nabod rhain, ond dydy'r genhedlaeth nesaf ddim nac dyn. Uh, cowdian, morthwyl, triffwys, rhain i gyd, maen nhw wedi cael eu cywasgu mewn i canrif y chwarelwr uh, yn fan yna. Ac wrth gwrs, falla, fedrwn i ddweud bod nhw wedi bod hefyd yn sylfaen i lyfrau gan bobl fel um, o'r Edge Chambers Jones oedd wedi gwneud ymchwil arbennig a um, yma lle yn iach llyfr godidog Elin Thomas ynde sydd yn mynd ar drywydd arall dwi'n gwybod ond mae'r chi mae'r mae'r Beibl yma a'r Beiblau bach yma wedi bod yn sylfaen i awduron eraill ac i'r genhedlaeth sydd i ddilyn. Wel dyna wnaethon ni yn de oedd trio cywasgu yeah. uh, rei o'r geiriau ymadroddion yma mewn i ryw ddetholiad a wedyn gosodwyd hwnna i drac uh, gerddorol gan yr amryddawn Dyl Mei. Uh, felly, ysteddwch yn ôl i chi fwynhau geiriau y diweddar Emyr Jones wedi adrodd gan uh, Arwel Jones uh, yn ein premier byd o'r darn dan sylw.

Yn union gyferbyn â hi dros Lyn Peris, saif hen gastell Dolbadarn. O'i set flaen ar y bryn fe welodd yr hen gastell ddrama y chwarel i gyd, o gnoc y morthwyl cynta hyd at yr ola. Cnoc yr Arwerthwr yn 1969. Drama hir ydi, oherwydd fe gymrodd ddwy ganrif i'w pherfformio. Defnyddir pwdwr du bob amser i ryddhau darn o graig dda o'r clogwyn, a pan swnia'r corn, fe gilia'r dynion i'r caban mochel ffiar. Yn ystod y tri neu bedwar munud nesa, siglir y bonc gan rym y ffrwydrada, a chlywi'r sŵn tunelli o graig yn disgyn i waelod y bargeinion. Amwg glas! mwg cur yn y pen yn gorchuddio'r lle. Yna, eir ati i fras hollti'r plygion a'i phleru gyda'r graen, yn bileru rhwng deuddag a phymthag modfedd o led, yn ôl maint y llechi a ddisgwylir oddi wrthyn nhw. Defnyddir y cun trwm, y cun brasollt, cwjan a morthwyl triffwys i drin y plygion. Llwythir y pileri a'r clytiau i gydion i gilydd rhag i'r llwyth neu'r slediad fel ei gelwir chwalu ar ei ffordd i'r sied. Fe bwysa slediad go dda dros ddwy dunnall. Drama hir oedd hwn, ond yr wyf ei gyfrol ddwy ganrif yn ffwrdd. Yn y sied, rhoddir y pileri a'r fyrddau i'w llifio i fesur. Mae'r lli gron yn troi mewn cafn llawn o ddŵr. Ac felly fe'i cedwir rhag poethi'n ormodol a thrwy hynny grasu pen y glwt a'i wneud yn anodd iawn i'w hollti'n denau. Mae'r clytiau rŵan yn barod i'w hollti'n grawiau tenau. Rhaid ystyried yn gyntaf ansawdd y clwt, ac os yw'n iach ar hiliog, fe'i holltir yn ei ganol am 28, a disgwylir iddo ildio cyfanswm o 16 o lechi gorau. Trwch cerrig gorau fel rheol, ydy chwe charreg i'r fodfadd. Drama hir ydi, oherwydd fe gymrodd ddwy ganrif i'w pherfformio. Daeth y drama i ben. Drama hir. Ni chylwyr sŵn ti'n cymorthwylio ar y pwncia. Na chyr yn hafo dwan, y muria a ffer injan i ddynodi'r awr. I wyr plant Llanberis a Deiniolen, sut sŵn sydd?

Wel, gobeithio i chi fwynhau hwnna. Arwel, dyna'r tro cyntaf i chi glywed y, y, y trac newydd ma, felly um, fe, oedd yn yeah, rhywbeth dych chi beth chi'n disgwyl? Diddorol dros ben, diddorol dros ben. Na, doedd o'n beth o'n i'n ei ddisgwyl, ond dwi'n falch iawn ohono fo. Um, a dwi'n siŵr y bydda Richard Morris hefyd. Dyna fo, y fo wrth gwrs yn chwarae'r piano ar, ar yeah, y cychwyn. Yeah, yeah, yeah, yeah.
Wel, cofiwch, mi fydd yna gyfle i chi glywed uh, yr holl weithiau comisiwn uh, newydd fydd yn rhan o uh, daith lle chi, nid yn unig ar y nosweithiau uh, Zoom unedol dros y uh, nosweithiau nesaf yma, uh, ond hefyd cyn bo hir ar gyfres radio ar Radio Cymru ac hefyd mewn rhaglen arbennig ar S4C. Yn y cyflwyniad nesa, nos Lun, Dyffryn Nantlla fydd gynnon ni dan sylw, a Caron Owen fydd yn ymuno â mi i sôn am i gwaith comisiwn hitha hefo'r cerddor Edwin Humphreys ar gyfer y prosiect hwn. Ond heno, ar noson Llanberis, ga i dynnu petha at i terfyn Drwy ddiolch o galon i Arwel Jones am ei waith ac am gadw cwmni i mi, hefyd i Dyl May am ei gyfraniad ynta, a diolch i'n noddwyr ni, Cyngor Gwynedd a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, Llenyddiaeth Cymru, Amgueddfa Lechi Cymru a Pharc Cenedlaethol